Mae'r Beibl yn fyw. Mae'r Beibl yn fyw. Mae'r Beibl yn fyw. Mae'r Beibl yn fyw, a mae neges ar gyfer ni heddiw. Felly dewch i ymuno yn y sgwrs. O, dyn ni'n cael air fan hyn, Jos. Bydd rhaid ni gael Hywel ar yn amlach. O, ti'n gwybod be?
Rhaid e- rhaid enghraifft arall i chi. Um, yeah. Meddwl chi am Joseph. Ah, Joseph. um, meddwl chi am tywydd bywyd Joseph. A mi ath o i ffasiwn helynt ac i ffasiwn drwbl yn do. Ond mm. wedi fod ehongli breuddwydion uh, ffaro. Ac oedden nhw angen rhywun uh, i arwain uh, eu gwlad nhw a'r greadigaeth bron i gyd yn dweud byd i gyd allan o'r, or, uh, cyfyngder y, y, y newyn oedd yn dod. Nhw'n edrych o gwmpas, so pwy gawn ni wneud y gwaith yma? A, ac oedd Joseph jyst yn sefyll yna yn chwibanu iddo fo'i hun. A dyn nhw'n sbio ac yn dweud, ah, pwy well na hwn, dyn sydd yn llawn o ysbryd diw. Mm. No? Mae yna oedd Duw wedi baratoi o drwy'r oll oedd wedi bod drwyddo fo i fod yn y man o'r lle hwnnw ar y pryd yna i wneud y gwaith oedd wedi baratoi. Ond mae'n siŵr bod o yn y carchar wedi meddwl, what on earth is this about? Ynde? Pam bod fi'n fama ac, ac wedi um, falle wedi cael rhyw um, pyliau tywyll iawn, ond mae Duw yn ei lenwio i wneud y gwaith. Um, so, mm. Peidiwch â poeni gormod beth dwi fod i wneud, just gwnewch beth mae Duw wedi rhoi i chi wneud rwan ydy, ac i wneud o yn hmm. llawn o'r ysbryd. Mm.
Clas, ie. Yeah. Cytuno efo Steff, dwi'n meddwl dwi'n dysgu fwy ar yr penod yma na dwi, dwi wedi gwneud. Um, Wel, dwi'n eisiau ffendio neb arall sydd wedi bod ar y sgwrs, ond mae wedi bod, mae hwn yn gret. Um, Gan i gario ymlaen te, oes yna yeah. enghreifftiau eraill yn gweld um, yn yr hyn desmant o, o rôl yr ysbryd glân a'r ffordd mae'n chwarae hun allan yn ein bywydau ni? Wel, na ni, mae'n un bach yn fwy um, ysbrydol yn ei nesaf yn y llyfr Numeri. Um, mae Moses wedi bod yn one-man band yn dydy yn arwain pobl ddiw allan o wlad yr aifft uh, ac wedi bod i fyny'r mynydd ac yn y blaen. A mae'n mynd yn ormod o waith iddo fo, uh, a mae'n cael cyngor i cael henuried i'w helpio. Dyn, yn nwmer i penod 11 ydy hwn. Uh, mm. A mae'n ma galw rhyw 70, os dwi'n cofio'n iawn, o henuried arweinwyr oedd hwnna, nid yn angenheidiol bobl hen, uh, i rannu'r gwaith ac i fod yn rhai oedd yn, yn capteiniaid o bethau a'r cywiau llai. Mm. A fel hyn mae Duw yn ei ddeud o yn adnod 17, Chymeraf beth o'r ysbryd sydd arna ti a'i roi arnynt hwy. Byddant hwy gyda thi i gario baich y bobl, rhag i ti ei gario dy hunan. Ac yna hmm. chydig nes ymlaen, daeth yr arglwydd i lawr mewn cwmwl a llifaru wrtho, a chymerodd yr arglwydd beth o'r ysbryd oedd arno ef a'i roi ar yr hyniried, y deg a thrigen ohonynt. Pan oedd phwysau'r ysbryd arnynt, byddent yn proffwydo, ond ni wnaent ragor na hynny. So mae, mae Dyw yn amlwg yma wedi llenwi Moses efo'i ysbryd i wneud y gwaith yma o arwain y bobl allan o'r aifft i'w gwaredu nhw fel petai. A, a mae'n cymryd yr hyn mae wedi roi ar Moses ac yn ei rannu o i'r lleill A mae'n ddarlun mm. fanna i ni'n dweud bod Duw yn llenwi pobl ei ysbryd er mwyn iddyn nhw arwain. Fedrwn ni'n wneud hyn yn hunain. Dyn ni angen gras Duw, dyn ni angen personoldeb Duw i'n, in harwain ni ac i'n cynorthwyo ni i wneud y gwaith. Ac yna un o ddau yna nhw wedi methu mynd i fyny ben y mynydd efo Moses. Uh, a maen nhw'n debyn yr ysbryd yn y camp a mae yna chaos yn torri allan achos maen nhw hefyd yn cael eu llenwi ar ysbryd glân. ac yn dechre proffwydo a ma' Joshua yn yn bach yn ypset achos yy doedden nhw ddim yn y lle iawn, 'di hyn ddim wedi digwydd yn ôl y regulations ac yn y blaen. A ma' Moses yn deud rhywbeth annisgwyl. Ai o'm hachos i yr wyt yn ei- eiddigeddus? O na byddai holl bobl yr arglwydd yn broffwydi, ac y byddai ef yn rhoi ysbryd arnynt. a adnod 29 ydy hwnnw. A dyn ni'n gweld yn fawna bod Dyw yn rhoi gweddi ar wefus Moses sy'n cael ei lenwi ar syl y Pentecost ynde. Uh, bod yr ysbryd yn dod ar bob cnawd um, a bod Dyw yn rhannu'r ysbryd yn hytrach na bod ar unigolion penodol. Dyna ni'n gweld bod yna dywalltiad llawnach yn yr ysbryd glân. Yn amlwg yma mae rwach, ysbryd Dyw, anadl Dyw sydd arnyn nhw. Uh, mae'n cael ei rannu. A ddyn gweld uh, cyflawniaeth yn ei falle hefyd yn effesied ar pedwerydd penod. Pryd mae yna sôn am amrywiol doniau am gwaith yr hmm. ysbryd mm. ydyn nhw'n sôn am apostolion a, a proffwydi ac yn y blaen. Mm. Mae'n ni gwaith yr ysbryd yn cynorthwyo ni arwain ac i broffwydo. Hmm. Ydych chi feddwl am unigolion yn y Hen Testament gafodd ei llenwi efo'r ysbryd glân?
Instinct. Um, Dwi'n meddwl amdan Daniel, fatha instinct. Uh -huh. um, Ezekiel. Ie.
Yeah. Um,
Dafydd.
Ie. Yeah. Eina, eina, eina, just... O, oh, ra... Ah, Solomon hefyd. Ie, yeah, Solomon. Na ni fynd. Steph, help me out. Wel, Jos, yn anffodus, dwi efo dogfen Howell o flaen fi fan hyn. Oh, jeez!
so dwi'n gweld pobl fel Gideon wedi gwisgo ar ysbryd. Pa'n yn dweud, nes i'n enwi neb oedd ar y dogfen. Na, nes, nes ti ddim, da iawn. Wel, oh. well, mae ma tymor cricket wedi cael ei canslo, dydy. Nes i roi uh, bowlio under arm i ti fan y Joss, a nes ti fethu o. Nes i Mae hwnna'n disgrifiad gret o beth sy'n newid digwydd, ie. Yeah.
Mae'n ma wir, dydy, maen nhw wedi, uh, ond mae'n enghreiffd yma dwi wedi pigo allan, jyst wrth mynd o'r sydd blaen y Hen Testament drwyodd. Meddyliwch chi am Gideon, uh, mae'r stori yn, yn, yn ffantastig o stori, uh, ond rhaid i mi mewn iddo fo, ond mae'r darlun yma yn hyfryd bod uh, yn penod 6 o llyfr y barnwyr Judges adnod 34, disgynodd ysbryd yr arglwydd a Gideon, chwythodd yn teir utgon a galw ar yr Abiezraid i'w ddilyn. cyfeithiad bach yn sal di hwnnw, disgynodd uh, ydy o'n yn ma, um, rhithro na, a stori arall di hwnnw, Samson di hwnna, um, gyda mm. -hmm. gwisgo, dyna fo, dyna fo, gwisgo ar ysbryd. Di hwnna, ti'n coffa chi stori arall yn y Testament Newydd? Sôn am cael ein gwisgo ar ysbryd.
Dyna mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion, ia? You, dwi'n gwybod o'n Saesneg yn anffodus, you'll be clothed with power. Mm.
Arhoswch yma yn y ddinas nes i'r ysbryd glân ddod i lawr a'ch gwisgo chi gyda nerth. mae hwnna'n rhyw ddarlun o uh, ffilmiau superheroes yn dydy. Uh, bod nhw'n yn rhyw cael rhyw gwisgo rhyw clogyn neu yn, yn y blaen a maen nhw'n cael rhyw mm. superpowers. So, Mae'r darlun yma rhywbeth allan ni, um, allan ni cael gafel yn hwn. Fe fedrwn bod Dyw am rhoi rhywbeth ohono ei hun i lapio amdano ni. Disgynnodd ysbryd yr arglwydd ar Gideon. Wel, gwisgodd uh, yr arglwydd uh, Gideon a'i ysbryd. Dyna, dyna llythrenol mewn i ddweud. Felly mae, mae rywach anadl Duw yn amgylchynu Gideon. A dwi'n licio syniad yna. A mae Iesu mm. wedyn yn dweud yn lyc pen o 24, neu arhoswch i yn y ddinas nes eich gwisgo chwi o ddiechod a nerth. Um, Mae'n ffantastig o ddarlun yn dydy.

od, yn dydy? Oh, nuts.
A chi'n meddwl, pam yn y byd bod Samson yn cael lle yn y Beibl? Achos oedd ei fywyd o'n complete wreck yn doedd. Ond, mae Dyw yn ei lenwio a'i ysbryd. A, a mae, dwi'n licio ffordd mae, mae disgrifiad ohono fo. Um, dwi dwi'n mynd i nodi'r y pa benod ydi o'n penod 6 dwi'n meddwl na 10 15 17 ma' mae'n brwydr yn erbyn y Philistiaid a dyma ysbryd yr arglwydd yn dod arno'n rymus rhuthro rushed mm. a, a, a, a mae hwnna'n darlun dydy mae'n torri y rhaffe oedd yn ei rwymo fel beta'n nhw'n frethyn oedd wedi llosgi lle mae'r ysbryd yn rhuthro ar uh, Samson i wneud ei waith lle oedd o angen nerth. Mm. Dych, chi feddwl am esiampl arall lle mae'r ysbryd yn rhuthro?
Wel, oce, okay. wrach na ei ffwl o'n hyn eto, ond sgynnau ddim yn nodiadau o'n flaen fi fama, ond um, be amdan, ie, yr gorewch ystafell yn mm. yeah. actor dau. Ie.
Yeah. Fel, fel gwynt grymus yn rhithro, ynddo. Mm. A, a mae hwnna'n darlun bendigedig. Dwi'n um, dwi licio meddwl am uh, yr ysbryd yn dod ac yn ei llenwi nhw, a maen nhw fatha ping-pong balls yn bwnsio nôl ymlaen gymaint nes bod nhw'n gorfod dengid allan o'r drws chos wedi'r stafell methu, methu dal nhw ddim mwy, nhw'n jyst yn bwnsio allan. A dyn erbyn y bedwaredd benod, maen nhw a, a disgyblion wedi bod mewn ffrau efo'r awdurdodau, mae'r awdurdodau wedi deithio nhw peidiwch â siarad eto yn enw Iesu. Mm. Chi'n cofio nhw'n gweddio? Uh, nhw'n dweud, da chi'n clywed y, y bygythiad yma, da ni'n clywed i ni beidio siarad yn denw di, a mae ysbryd yn dod lawr ac yn ysgwyd uh, stafell lle maen nhw gyd wedi cyfarfod. Lle mae'r ysbryd yn dod uh, i i'w nerthu nhw. Mae yna rhywbeth yn y ffordd mae'r ysbryd yn dod sydd wedi rhyw glwm hefyd efo beth maen nhw fod i'n neud, yn dydy? Oedden nhw angen bod yn bold, oedden nhw angen bod yn, uh, yn nerthol, lle mae'r ysbryd yn dod yn bold, a mae'n dod yn, mm. yn, hmm. yn rymus, yn dydy? A oedd Gideon angen ei wisgo, oedd angen fel petai yr armor yma o'i amgylcho. Um, mae hwnna'n hyfryd. Ie. Yeah.
Dwi'n meddwl, Steph, dwi'n gwrando fama, dwi'n meddwl mae ma Hywel yn rhoi iddyn ni soundbites ffantastig yn dydy. Dwi'n meddwl meddwl amdano ping-pong balls, er mynd ar y bang efo Colin Jackson. Mae hyn yn darluniau ofnadwy o ddefyddiol. Um, mynd ar y by o'r bang. Ar, mynd ar y by, mynd ar y by. um, Mae ma gen, ma gen i cwestiwn um, yn lle bod fi'n cael y cwestiynau ac yn cael fy ddangos fyny fa yma. Um, ydy'r ydy ysbryd yn rhithro heddiw? Um, achos dwi'n meddwl mae hwn yn, yn frwydr yn aml iawn dibynnol ar cefndir ni yn yr eglwys, lle da ni, ie, yeah, yn, yn amlwg yn credu bod ysbryd Dyw pan da ni'n galw ar ar Iesu'n arglwydd ar ein bwyta ni, mae hynna dim ond yn bosib oherwydd bod yr ysbryd di dod fewn i'n bywyd ni a di hyn o rhoi y gallu iddyn ni alw ar Iesu fel arglwydd, fel achubwr. So bod yr syniad yma bod bod yr ysbryd yn byw ynom ni, ond wedyn oes yna dal fel adegau a, a'r resymau i weddio ac i ddisgwyl i'r ysbryd dal fod yn, yn rhuthro oddi fewn yn ni? Di hwnna'n ei synwyr? Ydy, ydy. Steph, sgyn ti ateb? um,
yr ateb fi ydy, eilio'r cwestiwn, really, achos dwi'n gwybod just dros yr wythnos y diwethaf mae'r dyhead yna wedi bod yn codi yno fi i weld yr ysbryd yn, yn, yn rhoi nerth i ni fyw fel Cresnogion ac yn rhoi nerth i'r eglwys i weithredu ac um, so, bod ni yn gweld mwy o'r ysbryd glân ar waith yno ni a trwyddo ni. Um, Ac e, falle, y meddwl falle dyn ni'n disgwyl cyn lleied gan yr hmm. ysbryd mm. nerthol yma dyn ni'n gweld yn y Beibl.
Fel, fel hyn dwi'n ei gweld ti, gan bod gwaith yr ysbryd wedi mynd yn beth diarth i ni, heblaw am pobl yn dod i ffydd, ac eto dyn ni dal yn, dyn ni ddim yn siŵr iawn am, am hynny, dydyn ni ddim yn siŵr, ydy, ydy hwn wedi dod i ffydd go iawn neu ddim, a dyn ni ddim yn siŵr ydy o'n uh, adeg i arwain y person yma i ffydd neu ddylwn ni ddisgwyl, dyn ni'n ansicr hyd yn oed am hynny. Os ni'n dod yn ôl at y stori nes i rannu ar y cychwyn, dyma fel petai ni ddim yn adnabod gwynto yr ysbryd. Mm. Chi'n dall beth sgynna i? Dyn ni ddim yn yeah. nabod gwaith a ffordd yr ysbryd yn ein plith ni. A, a dyn ni'n, um, fel oedd Isaac bach yn amheus o Jacob, dyn ni'n amheus o waith Dyw yn ein plith ni, am ein bod ni ddim yn ei nabod o. Mm. So chi'n mynd yn ôl uh, cyn dechrau ganrif diwetha, oedd y Cymru Cymraeg yn nabod gwaith yr ysbryd, mae ddyn nhw'n clywed y sent ac oedden nhw'n medru dilyn y, y trywydd ac oedden nhw'n medru adnabod yr arwyddion. A mae Iesu'n dweud i ni wrth, wrth Nicodemus, yn dweud, da chi'n nabod yr arwyddion um, am y gwynt yn chwythu yn y coed. ond da ni ddim yn nabod ffyrdd yr ysbryd heddiw oherwydd bod gennym ni ofn gwneud pethau'n wrong. Mae hmm. gennym ni ofn i bethau mynd dros ben llestri. Neu mae gennym ni ofn, a, a hwn cymeriad trist iawn yn hyn y testament, ydy Saul, y brenin o flaen Dafydd. Un oedd yn cychwyn yn dda, ond dyma fo'n colli ffordd. um, yn cyntaf Samuel 16, 14, um, pan mae Saul wedi bod yn, yn falch ac wedi bod yn anufudd i o'r chymyn Dyw ac wedi gwneud rhywbeth ar ei liwt ei hun, mae o'n tristau ysbryd Dyw, uh, hmm. a mae adnod 14 yn dweud fel ein ciliodd ysbryd yr arglwydd o ddiwrth Saul. Mm. Uh, a dwi'n meddwl bod yna rhyw... gennym ni gymaint o ofn o be mae Paul yn alw'n tristhau yr ysbryd yn effesiaid 4 adnod 30, bron bod ni yn dal yn ôl gymaint, achos da ni ddim eisiau tristhau, da ni ddim eisiau um, grieve the Holy Spirit, mm. bod ni yn bod yn pasif ofnadwy. Uh, yeah. A mae wedi mynd yn ddiarth a dyn ni ddim yn nabod i waith yn ein plith ni. Mm. So dyma dwi e, eisiau awgrymu ydy bod, bod ni'n mynd i'r straeon mewn yr Hen Testament ac yn abod y ffeir oedd diwedd waith yn fanno a mm. gweld wedyn y llawn der sydd yn y newydd a wedyn gymryd sydd yna o anogaeth i ni gael ein llenwi yn barhaus droion a thro. Mi eisiau mynd i, i ceisio dadle, ydyn ni cael un bedydd ysbryd ar ôl cael ein, uh, ein hachub y gynfa. Nid dyna sydd yma. Mae, mae Paul yn dweud, llanwer chwi yr ysbryd glân. Mae hwnna'n broses parhaus. Um, da ni, fel, fel da ni'n anadlu, mae yna anadlu mynd allan a, a gwynt yn dod i mewn. Wel, rhyw broses felly wedi cael ei llenwi yn barhaus ar hmm. ysbryd. Um, ac wrth i ni ddod i nabod Dyw yn mwy, da ni'n nabod llwybrau'r ysbryd yn, yn ein blith ni. Mm. Dwi'n siŵr bod yr ofn yn, yn mynd i gilio. Hmm.
Ie, yeah, mae hwnna'n... Ateb y cwestiwn neu dwi jyst i... Uh...
Na, yn sicr. Mae hwnna'n help mawr. Dwi'n meddwl, un o'r adnodau sydd wedi bod ar anghalon ni ydy pan mae Paul yn mynd i Ephesus yn acte, gofyn os maen nhw wedi derbyn yr ysbryd glân, a maen nhw'n ymateb, wel, o'n i ddim yn gwybod bod yr ysbryd glân yn bodoli. Yeah. Um, mm. Ac mae hwnna wedi eistedd efo fi a meddwl, dwi ddim eisiau cyrraedd y pwynt lle dyn ni yng Nghymru yn adeiladu eglwysi a mae pobl yn dweud, o'n i ddim hyd yn oed yn gwybod bod yr ysbryd glan yn bodoli. Mm. Um, mm. A, a dwi'n meddwl heddiw, dyn ni wedi dechrau ar sgwrs mor bwysig a just codi'r dyhead yna i, i ni adnabod sent ag essence dew ar waith um, trwy'r ysbryd. So ie, yeah, diolch, diolch i ti Howell. Dyn ni'n mynd i cario ymlaen y sgwrs yma um, yn edrych ar yr ysbryd um, ar ôl Pentecost a fel oedd yr eglwys fore yn deall gwaith yr ysbryd cyn dod o fo'n agosach chi adre yng Nghymru ac yn bywydau ni'n bersonol. Um, so diolch am dechrau sgwrs efo ni heddiw, Hywel.